Dumela bohle, ke na le sefela sa lena, koloi e ntšha e matla kudu. Wow! Ke be ke dula ke loga ka se. E sego e Pinky, yo a ka e thalago bokaone o tlo e hwetša. Gona ke swanetše go leka go thala koloi e botse kudu ya Pinky. Ke tloga ke nyaka go thopa ke ye tsela ya yona. Go lokile! Bjale a re tsenyeng mebala e mengwe. Re swanetše go dira gore e be bjalo ka koloi ya nete. Wow! Go thabisa! Ga ke rate Pinky. Fela ke tlo thala koloi. Ge nka thopa, ke tlo e penta ka mmala wa ka wo ke o ratago wa moso. Go lokile, tšhohle di lokile. Ke tlo e dira. Ke nnete, nka sedre koloi ya Pinky. Ke tlo thala koloi ya dithoro tša ka ka tee ka maotwana a magolo a maso. Letšhohle tše dingwe le tšona di le tšentsho. Ee, ke tšona tšeo. Ke tlo tsenya dintlha tse mmala fela. Oh. Go lokile, Wednesday. Uh-oh. Come on! Oh, nako e fedile. Wednesday, o a na le koloi e ntsho? E swanetše go ba e pinki. Oh. Ah, Enid, gona ka wena. Seo ga se sa loka. Mpontšhe! O nagana eng? O dirile ka botse koloi e botse o motopi! Hooray! Gona ke ye koloi ya ka e ntšha! Ke a tsena pela maoto a ka ga a lekane! Nthušeng! Oh! Emma, ke nagane se sengwe Se se thabiša! A re ye! Se ke tsela ya go ya lefaseng la malekere. Ke ntho e sa tlwaelekang. Ke ipotsa gore go na le eng ka gare. Woo! Uh, ke dira eng? Oh, ka thoma go thala. Eya pele. Go lokile. Ke tlo dira maloba a mathala le mogako o pinki. Go botse! Saka ke mebala yohle ya mookodi. Ke šetše ke e rata. Re se ke ra lebala ka malekere. Se se a makatša. Wednesday, o nagane eng? Ke rata go thala kafenee ya 3D. Ga ke tloge ke rata hlama ya panekeke, le ge go le bjalo lebakeng le ke e dirile gampe. Re swanetše go e dira gape. Oh, moriri wa ka! Ke nagana gore go tlo ba kaone lebakeng le. Go lokile, re thoma ka botala. Hmm. Emma, eng? Emma, nako e fedile. O nyo, Wednesday, ga e bonagale e lokile. Enid, ke sebaka sa gago. Metsotswana fela. Ke a e menola. Wow!

Oh. Ke ntho e thabisang. Ke ipotsa gore go na le eng ka gare ga lele la chokolete. Ditshenyi tšhibose. Ke a e rata. Gosh, se ke le godimo. Nka se kgone go ema. Chocolate di bose kudu. Yummy! Oh, go bonagala ke sena matla go fetsa go ša. Oh, ke swanetše. Oh, go khutsa. Ke tliša tlhokomlong ya lena popi ya Barbie. Thomang! Oh, O mogolo kudu! Hooray! O botse! Eya pele! Let's go! Kona! Ke tlo thoma ka mmala o pinki. Nka se bele nako ya go thala Barbie yohle ka go ke tlo thala glogo. Go botse! Wednesday, oh. ke ka baka la eng o sa dire selo? Ga ke ratse Barbie. Go be go tlo ba kaone go fana ka drakone kapa zombie. Hmm, kgopolo e botse. Ke tlo thala seswantšho se se tlo tšhosang bohle. E tlo ba lepokisi la zombi la Pinky. Re swanetše go tsenya marapo a mangwe le maglo. Ema o bone sefetso. Hmm, go lokile. A re kopanyeng tšohle. Ea makatša. Lebelela seo. Ke feditše. Ke feditše le nna. Emma? Oh, Emma, a ka se sa thala gape. Enid, o lokile? What? Go thabiša.

Dumela, Tlogo. O a bolela, go thabiša. Eng, a ka bolela? Ke nyaka e nngwe le nna. Barbie le nna re tlo ba bagwera ba bakolo, a re nweng tea. Oh. Eh, ga gona selo, go lokile, Ke moka a re wa nthata na o kana gana wow what wednesday lebelela dumela bohle o rata bjang sejana se se fofang go thabiša yo a ka se thalago bokaone o tlo se hwetša

Ke tlo dira tšhohle gabotse. A re tshenyeng mala. Dintlha tše dingwe? Ea makatša! Wow! Ke swanetše go dira bokaone go feta Wendy. Lete, ke go le boima. Khubedu e botse. Ke yona tsela! Ke moka dintlha tše dingwe?

Ke tlogo fa sefela sa gago? Ke a leboga. Šala ka botse, Enid. A re boneng. Nka kgona go fofisa helicopter. Ka o nka kgona go swara sejana se se fofang. A re ye. Šalang ka botse, bohle. Hmm. Ke kae mo? Hmm. Polanete ye swana le Mars. Ke be ke dula ke nyaka go phela polaneteng ye go na le sekgala se segolo sa mahala. Oh! Le gona ke ba batšhatšing! Ke a le thamiša! Na le nyaka go bina? Ke mo ka phetlang ka morago ga ka. Go botse bohle. Gona Ke se sefela sa lena se sefsa msa ya roboto e ka kgona le go dira ditiro tša go makatša se ke se ke se nyaka go. Oh, ke batlile ke lebala ka nako. Tlong, banenyana. A re lakaletšeng bohle mahlatse le go tsoma. Ntho ya bohla kudu seswantšhong se ke go dira tsela e botse le e kwagalang ya msa. Ke moka e tlo tšhwaele botse go tsenya tšhohle mmala go thabiša e hlahlobe Wednesday ga gompe fela ke nagana gore phene ya 3D e tlo e swara bokaone nka kgona go dira roboto le nna Gona, gona, gona, go dira dintla tšohle ka thoko. Bjale go e kopanya. Hooray! E batla e lokile. Ke feditše. Oh, o feditše? Wednesday, O a thoma. Go lokile kudu, o dirile ka botse, Enid, o tsamaya bjang? Oh, go bose bjang. O a tsebaeng, le thopa bobedi ba lena, ke se se fela sa lena. Hlokomelang ka sona. Wednesday, a le direng se? Mpolele ke bapale! Hei! Pele setšwaro sa go gana! Au! Ke maswabi bjang! Roboto e robekile bjale! O oh, se ke wa nyama! Ke tlo leka go elokisa. o rata bjang mose o mofsa yo a ka o thala go boka o ne o tlo hwetša ka tshela o fetola mmala ke a tseba go thabiša kudu kona banenyana nako e a tsamaya itlhakaneleng kona go thopa re swanetše go bulela monagano wa rona ke nnete Ke na le mose godimo ga popi. Nka o tšea. Oh, seo se tlo ntekana. Go lokile kudu. Sebopego se gona.

Eng ga eng? Oh, molo! Panekeke ya ka ya swa! Oh, re swanetše go kgotla konope ya molo ka potlako! Ke ye! Oh, nthušeng! Ke mang a buletšeng metse? Aowa! Re thobile bjale! Mošomo o a fedišwa. Mollo o kotsi.